kemm permezz tal-estrazzjoni tal-ilma mill-akwiferi kif ukoll bid-desalinizzazzjoni permezz tal-impjanti ta' reverse osmosis. Fil-programm tal-lum se nkunu qegħdin nagħtu ħarsa lejn x'jiġri mill-ilma li jkun iġġenerat. Forsi hawn min jaħseb li l-ilma jasal fil-vit dirett mir-reverse osmosis, però fil-verità mhuwiex dak li jiġri. Fin-nofs hemm sistema kumplessa ta' distribuzzjoni u llum se nkunu qegħdin nagħtu ħarsa iktar mill-qrib lejn din is-sistema. Iżda, qabel inkomplu, ftit storja biex nifhmu aktar l-importanza ta' din is-sistema ta' distribuzzjoni. L-ewwel sistema ta' distribuzzjoni f'Malta kienet l-akwedott mibni fi żmien il-Gran Mastru Wynyacourt. Kienet l-ewwel sistema illi sseparat il-produzzjoni tal-ilma mill-konsum. Sa dak iż-żmien l-ilma kien dejjem jintuża fil-viċinanzi ta' fejn ikun prodott, jew f'dan il-każ aħjar jekk ngħidu miġbur. Xi drabi l-ilma kien jiġi trasportat għal distanzi qosra permezz tal-bhejjem. Iżda din ma tistax titqies bħala sistema effettiva ta' distribuzzjoni tal-ilma. L-akwedott kien evoluzzjoni importanti għaliex filwaqt li s-sors tal-ilma kien fl-inħawi ta' Ħad-Dingli, l-ilma kien jiġi kkonsmat fil-Belt Valletta u l-inħawi tal-madwar jiġifieri fuq ix-xaqliba opposta tal-gżira. L-aċċess għall-ilma fil-fatt xpruna l-iżvilupp f'dawn il-postijiet. Iżda ladarba l-aċċess għall-ilma ġieri tal-akkwedott kien limitat, il-maġġoranza tal-Maltin u l-Għawdxin kienu jiddependu fuq ilma tax-xita maħżun fil-bjar. Din hija wkoll is-sitwazzjoni li sabu l-Ingliżi kważi 200 sena wara. Studju li sar fl-1867 kien sab illi filwaqt li l-ilma mill-akkwedott anki jekk jinħażen qabel jinxtorob kien sikur u tajjeb għax-xorb, l-ilma fi bjar privati u ċisterni li kien jimtela permezz tal-ilma tax-xita kien ikkontaminat u seta' jkun kaġun ta' mard serju ħafna. Fil-fatt dan l-istudju kien sar għaliex sentejn qabel Malta kienet għaddiet mill-epidemija tal-kolera li kienet ikkawżata minn kwalità ta' ilma ħażina. L-ilma li kien jinġabar fi bjar privati ħafna drabi kien jgħaddi mit-toroq u miegħu jiġbor il-ħmieġ, Jiġbor id-demel u anki annimali mejta. Illum, il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma tipproduċi mal-34 biljun litru ilma fis-sena. Madwar 40 fil-mija huwa ilm estratt mill-pjan, il-kumplament huwa ilma prodott permezz ta' reverse osmosis. L-ilma mir-reverse osmosis plants u mill-pumping stations u mill-boreholes, jiġifieri l-ilma tal-pjan, jiġi ppumpjat minn mejnijiet kbar għal ġol-ware rooms li jinsabu f'kull ġibjun. Meta ma kienx hawn meters tal-ilma, il-ware room kienet l-unika indikazzjoni li turik kemm ġej ilma u jekk ġej ilma, u anke l-kwalità tal-ilma, viżwalment inti tara li l-ilma huwa all right. Illum il-ware room għandu għandu funzjoni pjuttost ftit differenti. L-ilmijiet kemm tar-reverse osmosis plant, u kemm tal-ground water huma differenti ħafna fil-kostitwenti tagħhom, jiġifieri dan għandhom kimiċi differenti minn xulxin, però jikkumplimentaw lil xulxin perfettament. Jiġifieri l-ilma tal-Arow waħdu mhuwiex tajjeb biex tixorbu u l-ilma tal-Pjan waħdu mhuwiex tajjeb biex tixorbu, però meta tħallthom flimkien, il-mix tiġi tajba għall-ilma tax-xorb u dak hija l-importanza tal-werrum illum. Il-werrum hija l-kamra fuq il-ġibjun fejn l-ilmijiet jitħalltu, sew qabel ma jidħlu fil-ġibjun. L-ilma mħallat jinħażen f'24 reservoir illi l-Korporazzjoni għandha mferrxa madwar Malta, Għawdex u Kemmuna. Dawn ir-reservoirs għandhom il-kapaċità illi jaħżnu 400,000 metru kubu ta' ilma, jiġifieri 400 miljun litru ta' ilma. Il-produzzjoni, it-trasferiment u l-ħażna tal-ilma huma kkontrollati u monitorati f'ħin reali minn control room ċentrali li l-Korporazzjoni għandha f'Ħal Luqa. Dan jippermetti li l-livelli fir-reservoirs, ir-rati ta' dħul u l-pressa tal-ilma jkunu dejjem taħt kontroll u jinżammu fl-aktar parametri effiċjenti kull mument, 24 siegħa kuljum, sebat ijiem fil-ġimgħa. Bħalissa, il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma għaddejja b'xogħol intensiv biex titħaffer mina biex ittejjeb il-konnessjoni mill-impjant ta' reverse osmosis f'Pembroke għar-reservoirs ta' hawnhekk ta' Ta' Qali. Dan ix-xogħol, illi jagħmel parti mill-proġett Net Zero Impact Utility, se jara l-implimentazzjoni ta' katużi ġodda b'dijametru ta' metru punt tnejn, illi se jnaqqsu l-bżonn ta' pompi illi jipprovdu pressa eċċessiva biex l-ilma jkun jista' jiġi ppumpjat minn Pembroke sa Ta' Qali. B'hekk se tiżdied l-effiċjenza u jitnaqqas l-impatt negattiv fuq l-ambjent. Dan għaliex it-tnaqqis fil-pressa se jnaqqas il-ħsarat u għalhekk il-ħela u l-bżonn tal-enerġija elettrika. Ir-riżultat, inqas ħela t'ilma, titjib fil-kwalità u t-tnaqqis ta' mijiet ta' tunnellati ta' dijossidu tal-karbonju fl-arja kull sena. Is-sistema bejn il-punti ta' produzzjoni u r-reservoirs hija biss faċċata waħda tal-munita. Fuq il-faċċata l-oħra mbagħad insibu s-sistema ta' distribuzzjoni mir-reservoirs għal kull lokalità fil-gżejjer Maltin. Wara dak il-vit li inti tiftaħ ta' kuljum biex minnu joħroġ l-ilma, Hemm sistema impressjonanti fejn l-ilma, wara li joħroġ mir-reservoirs prinċipali, jgħaddi minn madwar 2,100 kilometru ta' pajpijiet prinċipali kollha interkonnessi, illi flimkien ma' mijiet ta' pompi u valvi manwali u awtomatiċi jikkontrollaw il-pressjoni u r-rata tad-dħul, biex l-ilma jitwassal f'riservi iżgħar u fl-aħħar ta' triqtu, permezz ta' madwar 1,000 kilometru ta' pajpijiet oħra, jasal direttament sa wara l-bieb ta' darna. Ilma sikur u nadif illi nistgħu nużaw mingħajr ebda nkwiet biex nixorbu, insajru, ninħaslu u naħslu. Id-distribution network hija vasta, hija kbira ħafna. u hija primarjament maqsuma fi tnejn. Għandna dik li tissejjaħ il-primary network li tikkonċerna l-ilmijiet mill-pumping stations u mir-reverse osmosis kif jaslu lejn il-ġibjuni u l-ġibjuni kif jqassmu l-ilma bejniethom. Dik tissejjaħ il-primary network, jiġifieri magħmula minn pajpijiet kbar ħafna li jfilħu volumi kbar tal-ilma. U mbagħad hemm dik li tissejjaħ secondary networks li huma l-mejnijiet u l-pajpijiet li nsibu fl-irħula u fit-toroq fejn noqogħdu aħna. L-ewwel waħda hija immonitorjata kontinwament mill-control room systems tagħna u t-tieni waħda tant hija kbira. Kwalunkwe problemi li jkollok fin-network tikkonstitwixxi problema kbira għax inti jista' jkollok ħsarat li ma tafx fejnhom. Kull ma trid tagħmel huwa tkisser problema kbira f'biċċiet żgħar. Din l-erja ġiet maqsuma f'erba', jissejħu erba' reġjuni. Primarjament huma Għawdex, in-Nord, is-Central u s-South. Issa, kull reġjun ġie maqsum f'erba' u kull waħda minn dawn l-erba' ġiet maqsuma f'għoxrin żona. Jiġifieri, effettivament, inti għandek reġjun li ġo fih fih erba' porzjonijiet ta' għoxrin żona kull wieħed u kull żona minn dawn, tgħiduli żona x'inhi, żona hija erja ta' pajpijiet, biċċa ammont ta' pajpijiet, pereżempju għoxrin, tletin triq, li jkollha meter wieħed. u kontroll tal-pressa. Jiġifieri b'dan il-meter inti tinduna u f'dawn l-għoxrin triq x'dieħel ilma. Il-kelma hija accountability u responsibility, jiġifieri kull biċċa aerja minn dawn ġie assign-jat persuna fuqha u din il-persuna tista' timmonitorja x'dieħel ilma f'kull żona u jekk inti għandek xi ħsara, ovvjament dawn il-grafs, dawn it-trends ħa juru li tela' ħafna l-ilma. Wieħed jinduna jgħid mela proprju għandi ħsara hemmhekk jew hemmhekk. Dan in-netwerk fil-fatt iservi madwar 160,000 konnessjoni fi djar, negozji, industriji, lukandi, skejjel u tant aktar, illi jservu l-popolazzjoni kollha tal-gżejjer Maltin, aktar minn 440,000 persuna. U lill-barranin li jżuruna wkoll. Ma jistax jonqos illi sistema kumplessa bħal din bi 3,000 kilometru ta' katusi u pajpijiet ikollha l-problemi tagħha wkoll, speċjalment fejn jidħlu leakages.
Primarjament, importanti li ngħid illi s-sistema tal-pajjiż ma tistax tiġi kkunsidrata qisha kamra tal-banju jew inkella sistema ta' ilma ta' dar normali. Is-sistema tal-ilma tal-Water Services tant hemm pajpijiet u tant hemm fittings illi hemm possibbiltà li xi waħda minn dawn il-fittings jew il-pajpijiet ħa jillikjaw, jiġifieri li jkollok leak huwa aċċettabbli. Kemm hija storja oħra. So in effect, l-ammont kbir ta' fittings li hemm u t-tul u l-kilometraġġ kollu ta' pajpijiet huwa wieħed mill-affarijiet li proprju jikkawża l-leakages għax iktar ma għandek fittings iktar għandek possibbiltà. Min-naħa l-oħra, l-età. tan-netwerk tidħol ukoll inkwistjoni, jiġifieri il-Water Services trid tagħmel pjan biex pajpijiet li jkunu qdimu u telgħu fis-snin 50 sena jew 60 sena dawn iridu jinbidlu. Hemm ukoll il-pressjoni tal-ilma, meta inti jkollok pressjoni għolja mingħajr ma tikkontrolla ħajkollok ħafna ksur ukoll fis-sistema mela inti trid tikkontrolla l-pressa. Hemm ukoll importanti ħafna nies jaħsbu li mhix daqshekk importanti imma hi hija l-varjazzjoni fit-temperatura. Meta inti tmur pereżempju minn billej fix-xitwa tkun five degrees jew four degrees u mbagħad fis-sajf ikollok temperaturi mal-agħar ta' forty plus jew fifty plus it-tarmak jiġi jaħraq ħafna, dawk il-varjazzjonijiet fit-temperaturi jagħmlu effett kbir fuq il-pajpijiet u jkun hemm ħsarat ukoll. Il-leakages minn dejjem kienu problema u prattikament huwa impossibbli illi teliminhom għal kollox, però dan ma jfissirx illi ma jistgħux jitnaqqsu. u jekk jitnaqqsu titnaqqas ukoll il-ħela ta' ilma u titbaxxa d-domanda għal produzzjoni. Meta twaqqfet il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma fl-1992, il-ħela ta' ilma minħabba l-leakages kienet konsiderevoli, erba' miljun litru ilma fis-siegħa. Maż-żmien, b'ħafna mpenn, il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma rnexxielha tnaqqas ir-rata ta' telf ta' ilma għal madwar 380 metru kubu fis-siegħa, għaxar darbiet inqas. Tant kien it-tnaqqis illi l-impjanti ta' reverse osmosis tal-Marsa u Tinje setgħu jingħalqu għaliex it-tlieta l-oħra, anki meta mħaddma b'nofs il-kapaċità tagħhom, kienu biżżejjed biex jipproduċu l-ilma kollu illi l-pajjiż kellu bżonn. Il-Water Services naqqset il-leakage billi implimentat dak li jissejjaħ il-Five Fours Leakage Control Methodology. Dawn huma ħames inizjattivi li trid tagħmilhom flimkien biex il-leakage tagħfsu u ġġibu l-inqas possibbli. L-ewwel u waħda iktar importanti hija l-active leakage control. Active leakage control hija meta l-water services tieħu l-inizjattiva hi li timmoniterja l-ammont ta' ilma li dieħel f'kull żona. Hemmhekk hi qed timmoniterja, meta jkun hemm ħsara ħa tidher fil-graf u inti ħa tieħu azzjoni. Dik tissejjaħ active leakage control. It-tieni waħda importanti ħafna wkoll hija l-passive leakage control fejn grazzi għan-nies li jirrapportaw il-ħsarat aħna nkunu nafu li hemm ħsara barra għax ovvjament minn hawnhekk mill-uffiċini tagħna ma nkunux nafu. Imma meta persuna jara l-ilma jħereġ fit-tarmak jirrapportah u aħna mmorru nsewwuh dak jissejjaħ passive leakage control u ta' dan nirringrazzjaw ħafna lill-poplu li għamilha. Oħra li hija importanti hija l-maniġjar tal-presses. Jekk inti tħalli l-presses jifflexuatjaw, kif iridu huma, se jkollok preżes għoljin ħafna u l-preżes ovvjament jagħmlu ħsara kbira fis-sistemi tal-ilma tagħna. Jiġifieri dik hija importanti wkoll li wieħed jagħti każ il-pressa u u kellha kellha effett kbir fuq il-kontroll u l-immaniġġjar tal-ħsarat. L-aħħar waħda imma hija equally important huwa li inti ssewwi malajr. Jekk inti hemm bżonn issewwi, trid issewwi. Jekk inti għandek bżonn tibdel mejl li huwa antik, trid tibdlu. Imma jekk għandek bżonn issewwi, importanti li jissewwa fil-ħin. Ma tistax jiġifieri inti tgħid għandi ħsara u tħalli hemmhekk. Dawn iridu jissewwew għax inti prattikament ta' kull ħsara li ssewwi tiġġenera oħra, allura trid tqisek tiġri wara l-ħsarat. Meta jkollok sistema ta' pajpijiet li hija vasta, jiġifieri elfejn kilometru ta' pajpijiet, u 180,000 connection servizz, meta tara dal-ammont ta' pajpijiet u tal-ammont ta' fittings, wieħed irid jifhem illi ma jista' qatt tkun bħal kamra tal-banju ma jkollokx leakages. F'kamra tal-banju inti għandek erba' pajpijiet kollox u ma jistax ikollok leakages xejn. Imma f'pajjiż sħiħ b'sistema ta' network kbira u daqshekk vasta, il-leakage huwa bilfors irid ikollok ammont ta' leakage. U dan jissejjaħ il-minimum acceptable leakage levels. Il-valur tal-leakage huwa 380 metru kubu fis-siegħa. Meta wieħed jara jarah dan in-numru jgħidilna mhi kemm hu kbir. Fil-fatt huwa wieħed mill-inqas valuri fid-dinja kollha. Il-leakage jiġi mkejjel b'dak li jissejjaħ Infrastructure Leakage Index, ILI, mad-dinja kollha, jiġifieri hemm index li dan l-index jieħu ħsieb jara kemm għandek kilometri ta' mejnijiet, kemm għandek fittings, kemm qed titma' nies, kemm il-pressa, u minnha joħroġ dan l-indikatur, u l-indikatur ta' Malta qiegħed bejn u tiegħu u 1.8, 1.8, ILI ta' 1.8. Meta tikkomparah ma' kif kien fil-1995, l-ILI kien 20. L-aħjar ILI value li jista' jkollok huwa 1, u Malta qiegħda 1.8, u meta tikkomparah mad-dinja kollha, Malta qiegħda waħda mit-top f'dan is-settur. Diffikultà li d-distribuzzjoni tal-ilma trid tiffaċċja hija l-ġeografija tal-pajjiż. Ladarba l-pajjiż huwa nisġa ta' tlajja u nżul, għoljiet u widien, is-sistema ta' distribuzzjoni tal-ilma trid tadatta għal dan kollu. Mains, pompi, sistemi mekkaniċi ta' kontroll tal-pressa jaraw li lokalitajiet li qegħdin fil-għoli jkollhom pressa adekwata. Lokalitajiet li jinsabu aktar baxxi mill-ġibjun jitwasslilhom l-ilma permezz tal-gravità, għalkemm xorta waħda l-pressa tkun ikkontrollata permezz tal-pompi u sistemi mekkaniċi oħrajn. F'dan il-programm tkellimna dwar kif l-ilma jasal fid-djar tagħna u dwar l-importanza li nikkontrollaw il-ħela. Jekk innotajtu ma semmejna xejn dwar kif il-kwalità ta' dan l-ilma tkun assigurata, u dan mhux għax insejna, iżda x'huwa s-suġġett li ħa nitkellmu dwaru fil-programm li jmiss, fejn se nkunu qegħdin naraw